Hökman tomaşaçylar, bu gün biz Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Hojagala obasynda. Hojagala obasyndaky ýerleşen 11-nji orta mekdebinde. Baýram mugallym özüňizi bir tanşdyrsaňyz, otam mekdepler barada, mekdebiňiz barada bir Ýaňy kameraň arkasynda-da bize düşündiren, bize aýdan zatlaryňyzy aýdaýsaňyz. Salam hormatly adamlar. Ine biz şu gün Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Dag Hojaly obasynda ýerleşýän on birinji orta mekdebinde durus. Men Şamuhammedow Baýramhömmet şu mekdebiň müdiri. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyldan ştaý men Russiýanyň Armaýuž döwlet pedagogik institutyny tamamlap, togsan birinji ýylyň birinji sentýabryndan ştaýa mugallym bolup işe geldim. Iki müň sekizinji ýylyň sentýabrynda bolsa şu taýynyň mekdep müdiri, hormatly Prezidentimiziň syýasatyndan, öňdengörüji syýasatyndan ugur alyp, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky şygaryndan ugur alyp, biz hem geçen günümizden başlap şu mekdebiň içini, daşyny gözelleşdirmekde, abaýatlaýyş işlerini geçirmekde güýjümizi ulanyp otyrys. Ynha, görşüňiz ýaly, häzir hem görüris, şu mekdep bagy-bossanlykda her ýyl öňe gidişikleri edýär. Etrap, welaýat, döwlet derejesinde birnäçe ýeňişleri gazandyk. Geçen ýyl iňňemesi bagy-bossanlyga öwürmek baradaky bäsleşikde baş baýraga eýe bolduk. Bilim ministriň elinden şol baýragy almak häzir soň ýene dowam edýär. Saýdar Sirde surat almak başartdy. Elmydama şu on birinji mekdep diýende Türkmenistanda bagy-bossanly, owadan, ir-iýmişli mekdep göz öňüne gelýär. Sebäbi şu taýy gelýän Ýoldan geçen edil ýoluň gyragyna ýerleşenligi sebäpli günde birnäçe maşyna myhmanlar gelip gidýär Tomsa. Şolaryň köp bölegi sowlup şu taýdaky mekdep bilen tanşyp öz ýazgylaryny galdyryp köp köp gowy zatlary aýdyp gidýärler. Sag boluň bolum entek häzir mekdebiň içinde-de dowam edeli. Men dogrusy hakykatdan-da Türkmenistanda bagy bossanlyga öwrülen mekdep diýip tanalýar köpden bäri. Men siziň tarapyndan şu taýýarlanan albomy sataşdym men. Şonda men şu mekdebe gelmegi, siz bilen sataşmagy, şu mekdep barada giňişleýin tomaşaçylara-da ýetirmegi arzuw etýärdim. Sag boluň mugallym, gürrüňleriňize häzir dowam edeýin. Mugallym biz taýda aýtdyk-da, bagly-bakjaly mekdep diýip tanalýar diýdik. Şu bag-bakjalar bilen tanyşdyrsaňyz.
Hakykatdan hem, ine, biz şu wagt şol on birinji orta mekdebiň bagly, bossanly, bakjaly melleklerinde, ýagny atyzlarynda durus. Hakykatdan hem, şu taýda eýýäm mart çykandan soň, aprel aýyň başlarynda eýýäm ähli güllerimiz açylyp ugraýar. Ilki sary güller, ol smaradina diýýär ösümlik bilen. Şonda sary güller, soň beýleki güller. Şu mekdepde biziň öz Elimiz bilen güýjümiz ýetip otuzdan gowrak gül bar. Daža hatda bar, nirde bar diýip Türkmenistanda ýok, üç sany gülümiz bar. Hawa, indi bu ýene bägüllerimiz hem onuň bäş dürli görnüşi bar. Hemmesi ysy gowy bägül, açylýar özi ysy. Gara mahmal bägülimiz bar, gyzyl mahmal bägülimiz bar. Olaryň hemmesi öz ysy bilen gelen adamlara gowy Şadyýarlyk berýärde. Gül diýlen zat bir gowy zat ol. Eýýäm adamzat daşyndan geleli bäri eýýäm bir hili näme keýpi göterilýär. Şo güllere laýtadam şu gülleri aýal-gyzlar gowy görýär. Ol ýol bilen mekdebem edil ýoluň ýakasynda ýerleşenligi sebäpli şu geçip gidýän ýolagçylaryň köpüsi durup şu güllere haýran galyp özleri Şol şeýle mekdepden, bakmadan nämeka diýip, haýran galyjyk bilen gelip, görüp, surat alyşyp gidýärler. Ony biz häzir hemme ýerde ýazan ýazgylaram bar galdy. Mugallym, ýaňky aýdan depderleriňiz bolsa gerek muny? Hawa, hawa, ine, şu taýda, ýaňky belläp geçişim ýaly, şu taýdan ýoldan geçýän ýolagçylar, uly işgärleriň ähli sowlup, şu mekdep barada öz belliklerini edýärler. Bizem ýörite şol barada bir depder tutduk. Ine, şunuň içinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinden gelen myhmanlar, uly işgärler, uniwersitetiň mugallymlary, poliniň mugallymlary, beýlekiler hem gelip şu özleriniň täjirlerini, edil düýnüň özünde-de men özüm otug güni şu taýda öl ne şu taýda okap bilesim men Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallymy Agamyrat Ýazmämmedow. Bu gün ýagny iki müň ýigrimi altynjy ýylyň ýigrimi altynjy aprelinde Magtymguly etrabyna gezelenje geldim. Ýoldan geçip barýarkam özümiň görki bilen özümi çekýän on birinji orta mekdebini syladym. Mekdep müdiri mekdep bilen tanyşdyrdy. Häzirki wagta çenli gören mekdepleriň içinde iň obadany, bezelen mekdep diýip hasap edýärin. Alyp barýan işleriňizde Myhmançylygy töretdigiňiz üçin mekdep müdirine müdir Baýramhammet Şamuhammedow köp sagbolsun aýdaýyn. Düýnüň özünde ýazylan zat şul. Öňden bäri başga ýerde hemme ýazyplar bu taýdan. Her kimiň haýsy bir özleriniň duýgusyny, size bolan guwanjyny bize bolan sagbolsunlar.
Siz kagyza geçirip gidýärler. Aýtmak bilen ony aýdyp diýip. Hawa, hawa, bu bolar
ýagdaý. Onuň yzy beýle ekeni. Indi bulam ýaňky diýenim ýaly ähli neneler. Onuň üçin biraz men bulam alan döwlet sylaglarymyz. O hemmeden geçenini gazetdakylar hemmeden. Türkmenistanyň ähli künjeklerinden gelýärler. Mary ylaýta Mary, Çärjew, Daşoguz, Aşgabat ylaýtadan şu Marydan köp gelýärler. Sebäbi şo ýeriň adamlaram şuň ýaly tebigat bilen gyzyklanyp özlerinde galan täsirlerini bize ýazyp beýan edýärler sagbolsun berkidýärler sebäbi ýurdumyz bagy bossanly bolsa eýýäm adamlaryň ýaşaýşy gowalýar howany arassalaýar gözellige hemme kim gözellige teşne bolýarda ine şu taýdada haýsy bu serhet gullugyndanam bar bu taýda myhmanlaryň gelin geçirileri mugallymlaram bar beýleki gurluşyk işgäri ähli aýal gyzlar hemmesi bar gelýärler sowulýarlar görýärler Özleri diňe şu wagta çenli sag bolsun berýärler, örän minnetdar bolup gidýärler. Bul näme bu zatlaryň hemmesi diýdiňä zähmet däl-de saz. Zähmet çekseň zähmet ýagar rehnet diýýärler. Hakykatdan-da şu ýol söküp gelip gözüň bilen görmekde aýratyn bir duýgy bar eken. Men şo ýaňky daşarda-da aýdyşym ýaly neme Albomyňyzy gördüm dagy bäsleşige gatnaşan bir saý sebäp bilen elime düşdi şonda şeýle bir bezegleri bar. Ynha ýene biri bilen tanyş bolup göreliň bu taýda Amanmyrat Ýamazow Mary welaýatynyň nemesiniň on altynjy orta mekdebiniň ýola seretseň on alty orta mekdebiň geografy mugallymy. O da ähli ýere syýahat edýän eken ony saý sebäp bilen şu ýeri Daş owadan wagty şu mekdebiň müdiri näl adamka, näl adam işleýärkä diýip pikir bilen gelip sowuldy şu taýy. Ondan biz barada gowy düşünje edindi şu taýda. O zat ýazgy ýazdyryp gitdi, surat aldy, özi şeýdip durundy. Men özem edil gurbalykdan iki gün öň. Biz şeýdip Magtymguly oturan Hojagala obasyna gelip ýetdik. Biz bu ýerde ulgamyzy saklap, meniň mugallym öwrümde gabat gelmedik obaň çäginde ýerleşýän on birinji orta mekdebiň gabadynda ulagdan düşdük. Bu dag obasynda ýerleşen bir gatly mekdebiň daş keşbi, bezelişi has hem has beter hem mekdep meýdançasynda ekilen dürli hili gülleriň bu ýeriň owadan tebigatyna has hem görk bermegi, ol güllerden gelýän Gül ysleriň daş-töwere ýaýran ysy jenneti ýadyňa salýar. Şeýle gözelligi döreden adamlary taryplamaga söz bir ýetermikä? Ýöritek kitap ýazylan. O kitaby durşuna doly okamaly bolýar. Bizi mekdebiň tehniçkalarynyň biri güler ýüz bilen garşylap, mekdep müdiriniň barýan otagyna tarap alyp gitdi. Bizi mekdep müdiri Baýram Şamuhammedow hem-de mekdebiň okuw işleri boýunça orunbasary Döwlet Seýidow garşy aldylar. Bu gysga wagtlyk tanşlykdan soňra mekdebiň synp otaglaryna aýlap, ýitip gelýän okuw ýylyna taýýarlyklary barada gürrüň berdiler. Biz bu ýerde has özüni çeken mekdebiň daş-töweregini ýadyňa, oýuňa getirip bolmajak, ýatsaň-tursaň gabat gelerin diýip pikir edip bolmajak gözelligidi. Bu gözelligi döreden mekdep ýolbarslary bize näme gürrüň berseler-de, eden işleri adaty bir edilen iş ýaly hasap edip, özlerini öz tebigy dag adamlarynyň sadalyklary boýunça alyp barýardylar. Biz bu ýerde öz ykbalymyza gabat gelen gözellik dünýäsinde ýadygärlik surata düşdük. Biz bu ýerden ojak paýy edilen edep ojagyna iki ýarym sagada golaý gelip, surata düşüp düşüp başlamyzy günortan on iki sagat otuz bäş minutda suratlar bar nemeler bar. Ýatlamasyny ýürek buýsansyn şeýle bir gidip. Ýerine-de bir azajyk gelip diňe. Biz özümiň ykbalymyzda seýrek gabat gelen tebigat gözelligi bilen Adam ukybynyň ýokary başaryny sepleşdirip bilen edep ojagynyň ýolbaşçylary Baýram hem-de Döwlet mugallyma özümiziň sähra ýürek sagbolsunymyzy aýdyp, Könekeser obasyna tarap ýola düşdük. Biz bu ýerden ýoly gidenimizden soňra ep-esli wagtlap sessiz gitdik. Sebäbi ýaňky gabat gelen gözelligiň özüne çekiji täsirinden henizem saplanyp bilemzokdyr. Başyňyz dik bolsun, çaga maşgalaňyza görüň, iki dünýäni abat edip bolsun, edep ojagynyň sadadan-sada göze görünmez ägirtleri Baýram mugallym hem-de Döwlet mugallym. Ondan biziň şu taýda şo gülleri ekmegiň sebäbi eýýäm bizdäki okuwçylarymyzyň şu güllerde höwes döräp, eýýäm olaryň gowy okamagyna, şu gülleriň tanyşmagyna, tebigatyň bir gözel berijiligine üns berip, şolarda gowy okuw nemesi, gowy täsir galdyrýar. Şonuň üçin näme gül, näme adamyň Bezegi diýerler, şoň ýaly elmydam bizem içini, daşyny içem şunuň ýaly arassa elmydama gowy bir müň dokuz ýüz altmyş nji gurlan mekdep. Özi-de şu gözbaşyny alyp gaýdanda şu mekdebe DIY tutulany men öz kakam Begenjow Şamuhammet otuz ýyl mekdep müdiri bolan. Menem dördünji, bäşinji, Bakra Atakesip ogly Halal diýip nesilden. Geçdik, indem on dokuz ýyl bäri şu mekdep işläp gelýän. Geçen günümden bärem, Hudaýa şükür, içi-daşy hemme taraplaýyn elmydama şu döwletde, nemelerde uly orunlara eýe bolup gelýän. Ylym-bilimde, bagy-bossanlykda, ähli zatda. Häzirki zatlarymyzy öz gözüňiz bilen görersiň. Hemme zady ýekän-ýekän görüp geçer. Ha, bu netijeli iş üstünlige badalga diýenden şunda şol geçen bagy bossanlyk baş baýrakda ine biziň şol bir müň dokuz ýüz elli bäş mekdep bar eken. Gazete çykan. Oba gazet ine netijeli iş üstünlige hemra diýip şu taýda içinde ýazaly. Indi bular biziň gazanan üstünliklerimiz hem bar bu taýdan-da. Şu taýda içinde aýdýar, Berkarar döwlet täze eýýamyň Galkynyşy döwründe Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky on birinji orta mekdebiň agzybir işgärleri, mugallymlar we hojalyk işgärleri etrap, welaýat, döwlet derejesinde geçirilen ähli çärelere işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara eýe bolmak bilen bir hatarda agzybirlikde, jebislikde, işeňňilikde uly işleri alyp barýarlar. Mekdebiň agzybir işgärleri içki we daşky bezeg işlerini geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Mekdebiň okuwçylary bu okuw ýylynda etrap, welaýat we döwlet möçberinde geçirilýän olimpiadalara gatnaşýarlar. Iki müň ýigrimi birinji ýylda mekdep Iň gowy orta mekdep atly welaýat tapgyrynda ikinji orna mynasyp boldy. Şeýle-de bu mekdep iki müň ýigrimi iki, ýigrimi üç hem-de ýigrimi üç, ýigrimi dört okuw ýylynda okuw terjek işlerinde aýratyn tapawutlany üçin Balkan welaýaty Baş bilim müdirligi tarapyndan Hormat hatlary bilen sylaglandy. Olaryň indi şu taýda dur bir welaýatky. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Balkan welaýatynyň häkimi tarapyndan Adem Elkysel Gülýe. Ine, şundan Iki müň ýigrimi üçi Balkan welaýatynyň häkimi Hä Ademir Gyzylgül bäsleşikde ähli edara-kärhanalaryň arasynda geçirilen bäsleşikde birinji orna mynasyp boldy. Umuman ýene aýdyp otursak kän. Ine olaryň içinde hemmesi Döwlet Ora Ora ministrimiziň elinden alyp duran wagtynda bu geçen ýylky ýeňiji bolan ýene bu bular hemmesi o zat etmedi. Geçen ýene şu geçen ýylda o zatda alanymyz ýene hemmesi. Hemmesi hormat hatlar her ýyl ýok bir ýylda dört sapar alyndy welaýat etrap hormat hatlarymyzam bar. O Watana bolan söýgi medalymyzam şu taýda hemmesi o zat edýär. Bular şular hemmesi aý ýigrimiden gowrak bardy şu taýda hemmesi al. Mysal geçen ýylymda iki müň on dördünji ýylda yzygider iki ýylyna iki ýyl ýeňiji bolup, Türkiýede ýasalan göçme kubogy, Watançy Haýratyň göçme kubogy iki ýyl yzygider biz şu mekdep ýeňiji boldy. Şu taýdan belläp geçilendir. Iki ýylam döwlet okuwçymyz çykdy hem mekdepden Bilim ministri tarapyndan sylaglandyk. Türkmenistanyň Bilim ministri Kärdeş Aral tarapyndan iki müň on hem-de iki müň ýeňiji bolup, Nä aşgad ol on üçünji ýyl. Ine şunda iki ýyl yzygider ýeňiji bolduk. Ondan şol göçme kubogam iki ýyl biz aldyk. Hemme zat bilen hormat nyşany we pul baýragy bilen sylalandyk. Umuman aýtan zat kän, ýöne näme esasy gözüň bilen görüp sylap aýt. Ol aýtsaň aýdyp oturma ýöne ine gören zadyň özem şony subut edip durandyr. Näme zähmet çekilýändigini. Şu zatlary diliňizden Estegli ýetik däl. Sebäbi mekdebiň özi biz suratlary bir zatlary göreňde-de şulaň özem bir tor zat agzap dur-da aslynda ýöne siz bilen söhbetdeş bolmak has Sag boluň saňa minnetdar. Tapawutly bolýar.
Şondan Bolmuşy mekdepde ýetişen okuwçylaryňyz barada aýtsaňyz. Mekdep gurulaly bäri mekdepde Bilim terbiýe gowy üns berilýär. Sebäbi şul ilki gelen başyndan başlap şu mekdep hemýede özüniň diňe owadanlygyndan däl eýsem bilimi bilen tapawutlanyp şu mekdep özüniň bäş sany alymyny alymyny çykardy. Ol özem köpüsem himiýa ugurdan himiýa lan kandidaty, doktory, Akim ollaryň nemes professori. Atlaryny. Döwletgeldi Gurbanow.
Ol uniwersitetde mugallym boldy şu wagt. O şu mekdebi gutaryp giden ol. O şu Döwletgeldi olam himiýa ylymlaryň kandidaty. Neme hindi, türkmen Ajanta firmanyň general direktory. O şu taýda Saparov Saparov Allaberdi ol merhum boldy. Ol medinstitutda mugallymdy, Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, şolam himiýa ylymlarynyň kandidaty. Ýene-de Saparow Bäşim, olam Aşgabatda bir nämede, laboratoriýada işleýär. Siziň özüňizem şu mekdepde okadyňyz? Şu taýda okadym.
Bizem onnoň Russiýanyň Arwanyň döwlet pedagogik institutynda okap gitdim. Şo taýda merkezi nemede uniwersitetde bilim alyp şu daga gaýdyp geldim. Şu gülçülik bilen bag-bakja bilen bezemek döwri haçandan başlady muny? Bu bara öňden gelende-de bir ýerde bir gül görsem dagdan çykyp gyzyklanyn meniň bir oňat nä hojalyk müdirim bar. Gowy bagbanlarym bar. Şolar hemmesi bir ýerde bir gül görsek köpeldip getirip şu derejä ýetirdik. Ýaňky aýdyşym ýaly E, her pasla görä, dört Ha. paslda-da şu taýda boş çykylanok. Hmm. Güller gülläp dur. Ylaýta indi maý aýy gelende bägüllerimiziň dürli sorty, ak, gara, gyzyl, her hil bägüller bar. Ha. Ondan maýdan soň gelýär sary, muny jöwen gülleýär, seni beýleki güller olar ýetýär. Ol noýabr aýynda gyp-gyzyl bolýar, fransuz duhunyň ysy berýän, kebelek gonýan gülümizar, olaram göreris, olary goýdup. Bolmuş taýda zähmet çeken okuwçylardan, sizden-de başga, ýa öz okudan okuwçylaryňyz zähmet çekip ýöreler. Ynha, şu taýda ine, iň öz nemde oturan ine şul, şulam öz okuwçym, Hojalyýew Kuwwat, ýaňy birini. Kamerany saklapdyr. Hawa, kamerany.
Bulam Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetini men tapawutdan diplomyny gutardy, häzir munuň kabinetini göreris. Hmm. Şeýle özi mekdebe işine berlen oglan. Eýem geçen ýyldan başlap welaýat boýunça synp otaglarynyň arasynda birinji derejeli hmm. meda näme birinji derejeli diplom bilen sylaglandy. Ony mäzi görkezer. Şu taýda Türkmenistandaky ähli dag cisimlerinden ýasalan daş törekleri bar. Bular Geografiýany açan alymlar, olaryň suratlar, umuman şu synp otagy ähli tarap oňat bezelip, häzirki döwrüň talabana laýyk edilen da. Sebäbi şuny şol ýaş mugallym, geografiýany gutaryp gelen Hojalyýew Kuwwat geldi, şu zatlaryň şuň hemmesi şuň elinden çykan zatlar. Bu zatlaryň özi sapak geçmäge, okuwçylara gowy bilim bermäge mümkinçilik berýär. Siziň mekdebiňiz dogrudan-da syýahatçylyk merkezi ýalak bolup, syýahatçylyk edilýän ýer ýalak bolup galypdyr-da. Şeýle mekdepde zähmet çekmek hem bir adyňyz şähdiňi açýan bolsa gerek. Şu bag-bakjalygy, gülleri ösdürmekde, bulaň şeýle her kime-de haýran galdyrmakda okaýan okuwçylara-da täsir galdyrýandyr. Olaryň-da işlerini barada aýtsaň. Hawa, biziň öz okuwçymyz şu taýda gülleriň ekilmegi, dürli diňe güllermi däl, Bizde şu mekdepde dürli saýaly agaçlarymyzam bar. Indi saňa wişni dermiň, çereşnýa diýen wişni bir görse, ony ösüp durandyr. Almamyz, armytymyz, wişnimiz, narymyz ýok. Neme-de ýok, sebäbi-de gül bilen çäklenenokda. Dürli miweli agaçlar, saýaly ýem, boýarçnik diýýär, ýemçen diýýäris-dä türkmençe, ony gülläp otyr. Olar wagtynda gelse, olar hem üzüme çenli bar o taýda, olam ösümlik o taýda. derek umuman şu nemede gülleriň-ä otuzdan gowragy bar, dürli saýylaryň ýok görnüşi ýok. Gelseňiz islendik wagtda şony görkezip bilýän gelýänler. Sebäbi gül bag-bakja bolan okuwçylardan şu höwes döräp, eýýäm şu taýda arassaçylyk, şähdiýarlyk, tebigata bolan söýgi, tebigat barada alada etmek, tebigatyň näçe arassa owadan gurşawy köp bolsa, Adamlaryň şonça bir hili näme at keselleýän ýaly sebäbi arassa howadan dem almak, günüň ysyny almak, mul agaçlaryň ysy özi bir hili adamy gowy edip şähdini açýar-da.
Ol biz şeýle seredýän-de diňe bir gülçilik bilen däl-de biz mekdebiň bezegi bilen tapawutlanýar. Oba öňde bir işan aga diýip bir hojalyk işgärimiz boldy. Oba şol geldi-de şunuň nusgasyny şuny çekip berdi meniň hojalyk işgärlerim edýär sebäbi olar hemmesi eýýäm şu öwrenişen goýup her alty aýdan alty aýa şuň ýaly edip saklap dur kämil saklap arassa ýaly täze gurlan ýaly etmek biziň borjumyz sebäbi bilim edarasy iň bir arassa gowy nemdilýän ýer bolmaly owadan ýer bolmaly göreldeli göreldeli gelip gidýän adam sebäbi bu taýda çagalar bilim alýar daşyndan gelýär öz Mekdep näçe arassa, owadan bolsa, çaga şonça-da eýýäm bilim almagyna-da, näme bolmagyna-da, saýlamak kömek bolýar, käýim düşmäne uly kömek edýär. Mugallym şeýle bir gürrüňleri berdiňiz. Sag boluň, minnetdarlygymy aýdasym gelýär tomaşaçylaryň adyndan-da, ähli mugallymlaryň, görýärleriň adyndan-da. A, Indi menem öz gezegimde size, siziň o adybir kollektiwiňize uly sagbolsun aýdýan. Ynha, görşüňiz ýaly, mekdep elmydama ýyl boýy şeýle arassaçylyklar, şeýle ba ba bägüleri açylyp duran pursadynda islendik wagtda myhman gelin, myhman alar. Şeýle zähmet çekmäge şert döreden türkmeni şeýle şatlykly durmuşda ýaşadýan türkmeni belentden-belende arşa alyp barýan hormatly Prezidentimiziň, hormatly Arkadagly Serdarymyzyň janyň sag, tutýan işleriň rowaç almagyny arzuw edýärin.